iwe murelationship menyu does it seem like munhu wako haachanakirwe kana kuti ari kuita kunge ari kuluza kainterest so in whatever used to do zvinhu zvamainjoya mese zvaakuita kunge zvaakubhohwa even iwo akakutarisa haachakuoni semunhu ari appetizing as he used to be because izvozvo zvinotoitika with time in a relationship zvinoitika even mumarriage you see at first munhu anenge achitoita nge achaita zvese for you right bit musikana kana kuti mukomana achikunyengerera achiti zvese zvaunenge wangotaura you don't even have to ask sometimes you just have to put it pastatus kuti ah ndine mapizza cravings usati watomboda woti udii wotoona munhu atosvika nebox repizza akutoti ah, oi idyai you understand even if youare a guy uchingotaura ungoti ah, handisi kunyatsofila kuti eh, ndikuda kuwacha nhasi wakutoona munhu akutokutorera hembe dzako akutokuwachira you understand ipapo relevance yemumwe nemumwe ipapo inenge inyatsori papiki pekuti you don't have to ask for anything right ipapo relationship inenge ichifaya handiti then yozotanga kuramba ichideteriorate with time ichidzikira ichidzikira it gets normal it gets boring then one person akuzoita choice yekuti i need to get this through from somewhere else are you pastage iyoyo iwewe unoona uripo but usiri kuchiita zvako no but then zvisisanakidze zvisisina kathat kekuti munhu wako haasisina basa zvekudaro if you are at that stage this video ka ndo yatida kuti tizvisorove Apa pandikuisolva ine way yekuti iwewe ndiwe wakuita kunge hauchanakidze kana kuti hausisina kunaka kana kuti hausisina value yawangonayo pekutanga how do we retain that value ndo basa revhidhiyo rino handiti toda kuti iweuka upedzere munhu wako uudze kuti aiwa uchiri kupisa weare relationships with different types of people there are people in relationships nemabaddies there are people in relationships nemaplayer you know you get into a relationship yakunyatsoziva kuti haa ah, ichi chibaba ichi ka ichi haa ah, nemaonero andiri kuchiita haa ah, chinenge chinopedza masports hachina kusettle pandiri handiti tingoti marelationship anosiyana siyana kozoitawo vari mumarelationships nevamwe vekuti ndinyatsoonao kuti haa uyo ndimwari zvake haatombondichiti handi but to be honest with you munhu wese ane capability yekuchita and anotowana that age to cheat asi pane kakuzozvidzora kanozongoitika kekungoti haa tingadaro ndiri murelationship you know so inini ndinoda kuuya pekuti how do you remain interesting to your partner how do you make sure kuti your partner haazokurirwe nebe age yekuchita so chekutanga ngatimbotangei nevanhu vari murelationship yekuti vari kunyatsoziva kuti no this guy akandiona akanakirwa neni because ndiri kuenda kuchechi hanti then mese muchienda kuchechi uri kutodanana nabrother wekuchechi brother wepiano or something like that kana zviri izvo zvakaita kuti anakirwe newe unyatsori certain kuti brother ava haisi nyaya yekuti wakandiona kupraise and worship ndakapoda ndichiratidza what my mother gave me kana uchinyatsoziva kuti brother ava inyaya yekuti vanoda kuti ndinoverenga bible kana watoo murelationship imomoka chibva watokwidza giya chibva watonyatsoomeka shuwa kuti munhu iyeye kaari kuona kuti zvandakatomuona achiita maverengero aaita bible yekuti one page per day iko zvinozvika ava kuti five pages per day right amene kuti munyatsoibata rega ndipe imwe example let's say wadiwa because you are a baby handiti uri kuratidza kuti unazvo zvinhu zvacho handiti zvese zvinoita kuti varume vaite attract, attracted to you zviri kuita kuti this specific guy handiti anakirwe newe zviri kuita kuti akakuona so anonzi dai wahanda akumudya asina sokuti you understand izvozvo zvacho kana uchinge wava murelationship ikai ita kana kuti times two maximize because we have people vanosetla you know the kind of people that will gain weight in a relationship vekuti akangoita two weeks ari murelationship akutogena weight akutorelax akutochila akutofunga kuti things are easy in the streets right ndo zvandiri kungoramba muthis video ndo exactly the things that i want you to avoid in your relationship muri kupanzwa kana iwe wakadirwa kutuka nditika make sure make sure kuti waakutogeza twice fod waakutoti kutuka ikoko ka haatombokuwani anywhere else handiti because isusu sevarume handiti tinonakirwa nekuchesa something handiti we, we really enjoy the hunt more than the new handiti nekuti patinenge tichikumbira tichidai tichidai tichidai tinonakirwa nazvo so the other thing to remain relevant ndeyekuti you should not give everything have something for yourself ndiri kuti jiya ndiri kuti murelationship pane nguva for example unogona kunge une time yese uchingoipa murume wako uchimustoka pasocial media ari kuita nezvei uchingopedza waakutomubikira waakumuwachira auya kumba waakuda kutaura naye nyaya zvinhu zvese zvoita centered on your partner ipapo pane kaera because unenge watodecreasa value yako waratidza murume wako kuti inini i live for you usipo haa ndinofa whilst thereis nothing wrong with showing love nemaactions iwayayo problem inozouya pekuti achazozviappreciata here achizozviona kuti zviri important so what you need to do you have things for yourself things like time things like money for yourself mari yaunoisa paside kana kuti nguva yaunoisa paside yekuti no this is my time pandiri kuita zvinhu zvinoti inini things like exercise yekutoti kana murume wako akakuti huya tiite panguva inoika ramba kuti ndikuexercise now vamwe vanhu vanoona kuti haa vakutokanganisa anozobuda achibva aenda kunze but ikako kakuramba ikako because we like a challenge handiti tinoda kuchallenge ka kanenge asiri direct direct akava noita direct because kakaita direct kanoleader to conflict but pane kamwe kakuramba so kekuti murume wako anomanikidzwa kunyengerera kuti haa kani unozoita weka kuti leta chimbouya that that's what you want obva waramba still because you still want to maintain that pamwe pachona unenge uchiona vasikana you know this best you know kuti pamunozopa ndepapi but varume dzimwe nguva hayi zvimunoona kutadza kuzviziva henyu because hamuwadzoramba ramba mukangonzoya tidai so munenge maakutongobvuma but kuvarume pane nyaya yatiri kutaura iyoyo yerelevance unenge wo wapinda murelationship uchiratidza munhu kuti inini ndine mari dzangu handiti hona inini hona moti andikudriver hona mawithdrawals andaita kubank 123 handi tiri kuti kana wavo murelationship handiti wa mumarriage kana kuti whatever sort of arrangement yamuinayo kana usingade kusiiwa kana kuti kana usingade kuhurirwa handiti just make sure that you are going to maintain that thats the relevance do zvinhu zvamakapindira muarrangement yamuri right now saka izvozvo zvinhu kana zvisawanike to be honest logically it doesn't make sense for somebody to stay wakamuti une mari but wabroke achagarirei so it also comes down to the type of people that you choose to be in a relationship with and you also have to know kuti nei munhu ambobvuma kuuya murelationship neni panguva ino handiti ziva kuti kana uchidirwa motikari nemusikana handiti iwewe chitozviziva deep down kuti no this girl ka ndakamutakura kubva kuna fourth handiti kuenda kumba ndiwo zvinhu zvamusi iwoyo akabva atanga kutondinetsa akuto appreciata zvandinenge ndichimuudza ndo zvakaita kuti handibvume handiti no kuti motikari iyoyo it plays a pivotal role in your relevance to this next person kana iyoyo uri bhebhi handiti kana waona mukomana ako aprocha you should be wise enough to know kuti chaona chii mukomana uyu aona here kuti ndiri easy kuti kana taakuda kuzoita zvebondi aona here kuti no i have a, a, a nice body kana kuti ndine fesi yakanaka i have a nice skin handiti then choice yako ngaitove ipapo kuti munhu anondidira skin yangu handiti ndinokwanisa kuzove in a relationship naye here ndichimaintaina that kind of skin amenoti amene ndiri kubatika zvakanaka here ndinoda kungoti ndibate because we are having people they are not really in depression but we are having a lot of people vari kupinda muna taisireva and a lot of people vari kuzopedzisira vaita zvimwe zvinhu zvisingatombomeki sense handiti like kuzopedzisira vaita manhoned pregnancies kuzopedzesera vazvisungirira vakukomita masuicide because of nyaya yekusaziva kuti how do we make sure kuti tiri murelationship yatiri kuziva kuti tofamba nayo sei toenda mberi sei and how would we stay relevant to each other so kubva nhasi ita research do a research you can even ask your partner kuti naye bebi inini unombonyanya ndibirei chaizvo chaizvo yekutanga unoona uzonzwa tumaansa tokuti ha hapana mwoyo wangu unongokuda zvakadaro owat oh, e i understand but keep asking uchazonzwa zvichazobuda kuti ha but bebi ka ha ini ndinonyanyonakirwa nenyaya yekuti une nyasha kana kuti ndinonyanyonakirwa nenyaya yekuti uri soft spoken and unonzwisisa obva watoziva eh, zvekunyanyo maintaina relevance mazviri and zvekuvhaliwa because once mumwe munhu kana partner yako yawana value in what you have newe uchibva watochivhaliwa that, that becomes a currency yekuti unenge wakutoti kana munhu achindirira patience handiti patience dzako wakunyatsodzimeka shuwa kuti dziri kunotiswa murelationship imomo kana munhu akudira mari make sure kuti mari iyoyo iri kunotiswa mafambiro ayo zvese handiti you understand that way unopedzera munhu wako because munhu wako kuti agare ka asahure hure akuhura hatizozive pamadhimoni but toti kuti at least umboisa kacontrol ka, ka, ka on the way your person behaves in terms of fidelity and infidelity unofanira kuziva the currents of your relationship and uchinge waiziwa ka make sure kuti wakutoremera munhu wako panyaya idzodzi kana iri mari not necessarily kuti kuramba uchiitaura kuti kuna ndakupa 100 aa ah, ah. unenge uchishandisa zvine ungwaru so zvine skill zveungoti musikana anongoti e eh, dai ndanga ndisina ndisiri murelationship nemukomana ane mari dai zvinhu zvinhu zvangu zvanga zvakaoma obvious ndichazokuitirai vhidhiyo yekuti how can you offer help kune your partner how can you make sure kuti zvinhu zvaunazvo ka zviri kunyatsoappreciatwa zvisingazotorwe sekunge wakuonererwa bcause pana vamwe vanhu vakuti ah, anovhaira netumari twake anofunga kuti he chichichichi kuti zvisanzwaro kana uri munhu ane mari how do you pamper your girlfriend we'll get to that probably, uh, probably in the next session i hope you enjoyed i hope you learned a thing of, or two